to eh an tira ka yɛn puhi maa bee dasiba din dee kuna ka a bɛ luɣuli kam ka wɔɔchira gɔri yɛtɔɣa puuni ka ti a yɛn kpɛ zuɣu dabisili ŋɔ di zuɣu a yi ku jooni ni yɛn suha shɛŋ kpaŋ maa maa ka a shɛyi ka laaki ka subscribe eh, ka ti di anfaani shɛli mabiligu pirigili bɛni ti puhiya ka paɣa pam yi ban shɛya ni yi ban laikira ni yi ban dropiri i comment nim maa zaaha ti puhiya ka paɣi University of Iceland Campus ka n yaa ku chani gindi ŋɔ. Tɔ! Ka ti ma biligu pirigi li mi gba zaa ka yɛtɔɣa shɛŋa beni mi din niŋ ka di nyɛla gɔrim puuni yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira bee gɔrim puuni bɔhisi ka di bɔhira ka di labisiri li. Dinzuɣu yɛtɔɣa maa pirigi li beni mi eh, di naari la WhatsApp platform maa zuɣu. Dinzuɣu ti ni ku mali YouTube page ŋɔ maa, WhatsApp platform maa beni mi ka di nyɛla ŋolo ŋɔ maa pirigi li beni mi eh, ti bahi discussiri li on WhatsApp platform maa zuɣu. So a yi niŋ interest ni a joini ti on WhatsApp one of my videos a ni tooi niŋ wula a ni tooi nyɛ video maa number di zuɣu ka ti audio a ni niŋ interest ni a joini platform maa shɛm ti ni tooi add a ka ti mini a ka ti diri tab daanfaani di zuɣu ti puhiya ka paɣa pam niriba pirigili bɛni mi ni Wari bɔri ni ni kadima na kama mi bɛ yɛli ni Jaamani tuma beni ka wula a be Itali ka bɛ yɛli tuma yɛtɔɣa ni Jaamani bee tiŋ yaakaza ka wula ka a bi chaŋ Jaamani ti tumdi tuma ka wula ka a bi chaŋ tiŋ yaakaza ti tum tuma eh, ka n piki kool ŋɔ pɔi. to kama niriba pirigili ka so naan yɛra wee ai ka ka n chaŋ italy n ti tum tuma ka n chaŋ german n ti tum tuma eh, ni tinsi maa ka di ku booni li because of di zaaha ni nyɛ eu maa di zuɣu yi ban tehi lala maa di viɛla amaa a ni tehi li shɛm maa di malila woliginsim di ku tooi tum tuma lala di zuɣu di woliginsim ni nyɛ shɛli ka yɛn tɔɣisi ka a nya ŋɔ ka ni yɛli shɛm ŋɔ maa dini n-nyɛ li amaa nyini gba zaa niŋ mi nyimaŋmaŋ research a ni nya ni yɛli yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa di zuɣu ti nyami yɛtɔɣ shɛli kamani ŋmahinli dindee niŋ ka di nyɛla A bela a kpela Europe na tin sheli bini nya a nuu first la a tiŋmaani kaman a ni daa be Ghana ka apply visa a ni apply visa tin sheli maa bɛ ti a la biometric a take a biometric finger puyi ka naan yiɣisi. Di nyɛla visa ka a mali kanna o. A yi ni paana tiŋ shɛli a ni kanna maa, a yi kana lala tiŋ maa ni, bɛ lan labi ti a another biometric. A mi yɛtɔɣa maa di niŋ clear bee? Di yi niŋ ŋmahinli kaman ŋun zaŋ la zaŋdi kanna maa, o zaŋmi zaŋ kanna kaman o bia bee o paɣa. Hee, a ni daa kanna maa ka bɛ niŋ a na bee a kanila biyoligu, babysitter. ka bɛ taai biometric biometric shɛli bɛ ni ti ka Ghana ka a kana ti sheei maa a yi ka a ti sheei na silimiin tiŋa bɛ ni lan labi niŋ a biometric ka taai kaadi shɛli amaa baŋ ma gbana maa zaa ha a yi zaŋ tourist visa bee visited visa eh bee invite di zaa ha n-kana ti sheei na a ku tooi zaŋ li zaŋ tum tuma. Gbaŋ shɛli kam din yɛn gaada n wuhi ni a tummi tuma. A mi di niŋ clear bee? A ni tooi tum tuma, a miri ni yɛn tum tuun shɛli maa zaaha din ka ti booni ni black job, gbansabili tuma la. A mi di nii zaŋ zaŋ ti a bee? N daa mali maa. N yi, dindee yi niŋmi ka a ni zaŋ visa ka bi ti a biometric ka a kana ti shee tin shɛli maa, lala tiŋ maa ni binniri n-nyɛ a. Di zuɣu a ni mali visa Italy maa ka yi chaŋ Germany bee a chaŋ France, bandee ni nyɛ a passport maa puuni a mali visa amaa di nyɛla Italy visa n nyɛli. Di zuɣu bandee ni a mini ba ni mali problem shɛli ka bɛ yɛn labis a bee n labis a nti zaŋ ti tin shɛli di nyɛla Italy nim visa ka a zaŋ kana bee France nim visa ka ti chaŋ Germany bee a ni chaŋ tin shɛli maa bandee ni bi bɔra. Bɛ yɛn labisimi zaŋ chaŋ tin shɛli a original visa shɛli din tabi a passport maa puuni maa nimaani ni di nya a mi nimaani di niŋ clear bi ŋmahinli maybe Italy bee Spain ka a deei visa ka kana nti shiina nimaani but ka zo n-yi tingbani maa puuni because a visa maa ni expire a mi o bɔri ni a lan kuli Ghana so ka a bo soli n-kana n-zaŋli n zaŋ yi n kana Iceland saha shɛli din na niŋ value la because visa maa na nyɛla value bee ka a zaŋ zaŋ yi Spain maa n chaŋ Germany saha shɛli din na mali tumdi tuma la di saha a yi zaŋ zaŋ chaŋ ti sheegi nimaani nimaani maa ŋɔ ŋuna a ni bɛni maa baŋfo o di yi ti niŋ daliri a tumdila tuma ka bi yi to control ya n baŋ ni a malila visa a daa zaŋla visa zaŋ kana visa maa expire bee binshaɣu Bɛ bee n-di pɔɔta zaŋ kuli Ghana, bee n-di pɔɔtam zaŋ kana Italy bee Spain. Ninvuɣ shɛb bɛn daa taai visa maa biri n-su a. So ka a ti zaŋ zaŋ kpahigi ba bin shɛli polo ka daa n-chaŋ gbana ŋɔ yɛtɔɣa. Din dee niŋ ka di nyɛla a gba zaa a kami na ka di nyɛla a doli kom zuɣu na n-kpɛna Spain. bee Italy bee Malta, a ni chana tiŋ shɛli maa Fez maa, ka lala tiŋ maa ni di nyɛla Italy, a bi chɛ ka bɛ teeg a finger print, bee Spain bee Malta maa bɛ bi teeg a finger print. A ni yin chaŋ ka Fez ka a ti zaŋ a a nuu zaŋ pa computer zuɣu ka bɛ teeg a finger print la, lala tiŋ maa ni bɛ ni su a fukumsi ni a binshɛɣu kam, a nyɛla bini maa di zuɣu. Tin shɛli ni a ni daŋ ka a fingapirinti kpe nimaani la a tiŋmaana nim n-su a. Amaa din nyɛ i yi yuma di zuɣu di ni yi niŋ ka di nya a bela Italy ka o bi ti a gbana, a ni di tim shɛm maa a ti ma a n-fa di bi kpuɣi ka a ti niŋ wula ka a yi nimaani domi Europe maa di galisiya ka a bɔri ni a yi n-taɣi Germany. bee Belgium bee Spain lala tinsi ŋɔ zaaha ka a yi mooi ni a chaŋ lala tinsi maa polo, baŋmi ni a finger print Italy ka di daa be. A mi ni zaŋ lahi binshɛli zaŋ di tim maa, di bi kpuɣi bɛ bi ti a gbana. Di zuɣu a ni chani tin shɛli maa, di nyɛla a yi lahi Italy chaŋ Germany bee n-chaŋ France, so nyin ni chani ni a ti di ti shɛli ŋɔ maa, bee n-ŋme a nuu, bee a kani Iceland ŋɔ na, bee n-ŋme a nuu, bee m baŋmi ni kadama Italy ka a first nuu be. Dizuɣu ban mini Italy nim maa yɛn di fiila, ka bɛ yɛli ba ni kadama bɛ nir ni kana bɛ sani shɛm. Di yi nyɛla Italy nim maa n ti soli bee France nima bee Malta nim n ti soli, labsim yam ti niriba maa na. Di zooya ka Malta ŋɔ maa a yi ku yi bɛ tiŋgbani maa ni ka mali bɛ finger print ka ku chaŋ tiŋ kam doo li nyɛli kpɛni kpɛŋɔ bɛ yɛn yɛli ni a bi labisi ma na. So amaa Italy ŋɔ ŋuna shɛli beni Bɛ kuli nyɛla ban call ba ka bɛ garigi bɛ ni zaŋ a information zaŋ ti ba ka bɛ reply ba. Bɛ mi zaŋ a information zaŋ ti ba kamani a ni kana bɛ sani shɛm kamani bɛ bia ni barigi ka a ti yi bɛ sani shɛm na ka bɛ bi niŋ wula ka bɛ bi respondi. Bɛ ni bi respondi maa bɛ yɛn tila saha shɛli din yɛn mali ti paagi bee bɛ respondi ka bɛ maŋmaŋ ka bɛ yi pa take decision ka yi pa yihi a binshɛɣu kam from out from Italy maa ka a yi pa lɛbi bi tiŋ maa ni ka bi labi take a second finger print ka di yi pa wuhi ni ka di maa pumpɔŋɔ Italy nim maa a first finger print amaa bi gariga amaa pumpɔŋɔ ti niŋ accept ti yiŋɔ ni ka dima a yi pa n tooi di tim di naa maa a ti shɛli a ni daa di Italy ka di bi kpuɣi ba ka a zaŋ zaŋ zɔŋ chaŋ tin shɛli a ni chaŋ ŋɔ maa To naɣila a lan mali dila a tim maa ka di mali yaa. Di zuɣu a tim maa a bi dili ka di mali yaa, di saha a lan kɔhi bi luma. Di saha di wuhimi ni kanana di nyɛla Jaamani bee Akila Aislan ŋɔ n-ti labi di tim ka a tim maa damba kpuɣi. Di ŋɔ ŋɔ a bi ni to teegi decision. Ɛhɛɛ pumpɔŋɔ a daa ka bɛ deport a back to Ghana ɛɛ bee ka bɛ ku chaai niŋ tiŋgbani maa puuni ɛhɛɛ di zuɣu lala maa di zooya ka so beni a daa di li ti mi Italy ka di bi niŋ viɛnyɛliŋga ka a ti chaŋ Germany polo ɛɛ bee a kana Iceland ŋɔ tɔ ŋɔ yi ku kpaŋ ma maŋa ɛhɛɛ ka a bi lahi focus dim ŋɔ dibu ka lee focus din yɛn chɛ ka a saha a ɛɛ ayo zuɣu bee a vua. Ni yɛn chɛ ka a kpe ka a nya paɣa niŋɔ amiliya bee ka a ni paɣa n-ŋme n-niŋɔ ka puli niŋ, ɛhee, ka di sɔŋ a yoma n-gari a tim maa. A ni yɛli bɔ because to West Africa especially Ghana, a yi zaŋdi Ghana maa bɛndiri tim di tigbana n-nyɛbu, di niŋdila tom. Di zuɣu n ni kuli yɛn yɛli shɛm zaŋ kpa nini polo m-bala maa. Chɛ a ti lan labi nimani maa bɔhisi ni yi bi yina. Di saha ti yɛn move ya forward di zuɣu bɔhisi ni yɛn yina eh, a ni tooi drop a comment zaŋ chaŋ a ni ni bi neei yɛtɔɣa shɛli din pahira din dee yi niŋmi ka di nyɛla nyɛ n-chɛla Italy na bee Malta ka bi ti ta one year gbana bee two years gbana bee five years gbana a lahi gbana tin shɛli ni ni bini taai maa imaa German n-taali bee France ni n-taali bee Italy ni n-taali. Tɔ, ti zaŋ Ethel zaŋ niŋ example. Di nyɛla Ethel ni taai one year bee two years bee five years. A yi zaŋ li zaŋ chaŋ ti kpe Malta, a gbaŋ maa o Europe gbaŋ m bala. A ni tooi zaŋ li zaŋ kuli Ghana n lan lab na. A ni tooi zaŋ li zaŋ go n chaŋ any EU countries nim maa zaa ha puuni. Ka di ku nyɛla a ku yɛn dila ticket by train or by bus or by flight ka di ka yɛltɔɣa shɛli. Amaa a ku tooi zaŋ li zaŋ tum tuma. bɛ ni taai gbaŋ shɛli maa one year n-nyɛli bee bee two years bee five years n-nyɛli a ku tooi zaŋ zaŋ yi other 28 country European countries maa zuɣu a ku tooi zaŋ zaŋ chaŋ ti shee tin shɛli ni a zaŋ zaŋ tum tuma gbaŋ maa a ni tooi zaŋ zaŋ go a ni tooi zaŋ zaŋ chaŋ Africa a ni yɛn chaŋ a ya luɣili kam Amaa gbaŋ maa ye a ku tooi zaŋ li n-zaŋ tum tuma. A ni tooi zaŋ zaŋ tum tuma luɣ shɛli polo nyɛla tin shɛli din nyɛ a ɔriginal ka bɛ ti a gbaŋ maa lala tiŋ maa ni kɔŋko ka a yi nya tuma lala tiŋ maa ni bikos lala tiŋ maa ni n-ti a gbaŋ maa lala tiŋ maa ni ka a yi zaŋ zaŋ di tim a yi zaŋ zaŋ nya tuma. Di ŋɔ ŋuna. A ni tooi niŋ wula? Eh, a ni tooi mali li tumda? Eh, a yi be lala tiŋ maa ni ka tooi nya yili, a house address, n renti ni a binshɛɣu kam ka tumdi tuma ka di viɛla, ka saha shɛli ka a ti bɔri ni a processi zaŋ a paɣa zaŋ kana bee a bihi zaŋ zaŋ kana tin shɛli din nyɛ a original tiŋa ka bɛ ti a gbana maa, a ni tooi niŋ li. But either a gbibila five years bee two years bee one year, Ka a yɛn zaŋ li zaŋ go n-chaŋ other European countries maa zaa, a ni tooi zaŋ li zaŋ zaŋ go. But bɛ law maa wuhirimi na a ni chani nimaani maa, a ku tooi zaŋ li zaŋ tum tuma. Di tumi every three to four months zaaha ka tiŋmaani ka a nyɛ ninvuɣ so ŋun ni tooi yi tiŋmaani. Di bi tu ni a beni yaɣi more than four to five months, ka luɣ shɛŋa pɔi beni ka di nyɛ six months. M-pahiri yaha, dindee niŋ ka di nyɛla laa gbaŋ maa. ka a yɛn zaŋ li ka di nyɛla Eskenavia countries ŋɔ ka a yɛn chaŋ ɛhɛɛn din ŋɔ ŋuna ka a yɛn kana kama Iceland ŋɔ ka gbubi one year bee two years bee five years di tumi because bin bi pahi EU maa puuni di zuɣu di tum ni a yɛn kana ka a daa ticket maa ka di nyɛ in and out ka di wuhi ni a ni kanni ŋɔ maa a lee labimi amaa a da ticket maa in konko a ku tooi kana A yi bo naɣila tikiti maa ka di nyɛ in and out. Naomi ni tooi yuui ninvuɣu shɛba ka o kana ka da tikiti maa o li in konko ee ka bi garigo so n-nyɛ din ŋun zaa ha ka mali di shɛhira nima di zuɣu ee yɛtɔɣa shɛli din gba zaa be nimaani ee bɔhigu ni bi kana nimaani di saha ee bɔhisi mi beni ee WhatsApp platform maa zuɣu bee a ni tooi dropi a comment. Luɣ shɛli polo din bi neeg a nini ti chɛli gba, hal di ni yɛn niŋ ka di nyɛla Itali dini maa, a malila di ten years gbana maa gba, ti mali shɛli ka bɛ booni li Toto di Viaggio. Tɔ din ŋɔ ŋuna a yi gbibi li, German mali law shɛli n-ti pahi Sweden mini Norway, bɛ mali law shɛli ka di nyɛla a yi kana nimaani ka gbibi Itali bɛ zero zero la, dini ka bɛ booni Toto di Viaggio. A yi mali la a dini ŋɔ maa, a ni tooi niŋ wula? A ni tooi zaŋ li n-chaŋ nimaani n-ti bo house address. A yi nya working permit din saha a ni tooi zaŋ zaŋ tum tuma din ŋɔ ŋuna baŋ accept a. Amaa lala zero zero maa din ŋɔ maa, hali Iceland ŋɔ di ku tooi tum tuma. Din lan pahira, hali di ni lee niŋ ka di nyɛla a gba bela Italy, ka di nyɛla Italy maa ŋun ŋuna. A yi pa gbubi la gbana maa kamaa ti ni pun yɛli shɛm, di nyɛla paya paya, ti mali one years, two years, five years ka chɛ ten years di ni nyɛ zero zero ka naan chɛ citizenship. Ŋun yi pa ti gbubi citizenship binnim maa n-yi yɛli ni kadama ka ti mali liɣiri ka n kana ti niŋ amiliya n zaŋ a zaŋ kana binnim maa ka a yi nya ka o ti yɛli oh m bɔri ni n yi chaŋ UK, m bɔri ni n chaŋ Canada, m bɔri ni n chaŋ America n-nyɛ ŋunkam gbubi la citizenship, Italian passport, eeh amaa nyɛ ŋun gbubi one year, two years, five years wa nyɛ n malila resident permit, resident permit, ka laa resident permit ŋɔ maa ka di ni tooi chɛ ka a zaŋ zaŋ tum tuma, a ni tooi zaŋ zaŋ gɔngɔ luɣili kam, a ni tooi zaŋ zaŋ kuli a ya kana, amaa ka tiŋ maa ni passport, di zuɣu nyin ni yɛn kuli a yɛn gbubila nyin ya passport. ka di be a ni di zuɣu di zooya pam ka nyin dini maa kuli nyɛla plastic ka bɛ yɛn ti a a nya o ka a zaŋ lala plastic maa dini yɛn pahiri nyin ya passport maa zuɣu ka a mali li gɔra di zuɣu a ni yi ti renew o gbana shɛli la di pala ni so gbaŋ kpi ka o chaŋ ni o ti renew li di pala o Ghana passport n kpi ehe e di nyɛla o resident Gbaŋ shɛli bɛ ni zaŋ ti o ŋɔ maa, dina n-yi kpi ka o di niriba la, dozɔ lala bɛ ni resident ŋɔ maa dini n-yi ka nir sani ka lala nir ŋɔ maa ka o mali li niŋdi wahala ni kadama n gbana n-kani n gbana ni ŋɔ maa. Lala gbana ŋɔ a yɛn kpe passport kuli ehe bɛ bi yɛn gariga di ŋun yɛltɔɣa. Ehe passport konko ka flight ŋun dira passport ka bɛ niŋdi binshaɣu kam amaa gbaŋ shɛli din wuhiri ni ka dama a ni yina tin shɛli ŋɔ maa ashiri labira di zuɣu a yɛn nyɛmi ka niriba pam bɛ ka o bɛ silimiin tiŋa ka mali Ghana passport amaa o ku tooi kuli yiŋa ehe ka bɔhi ma ma passport n di mali niri kuna ka niŋdi binshaɣu kam ka ŋun ti yɛn ni o ku tooi kuli di saha di wuhimi ni ka dama tin shɛli o ni bɛ maa o na ka bi resident permit din tahili ka o yɛli ni ka dama Wala ka gbana ni suhim adua ŋɔ maa? Dinzuɣu eeh gbana maa, a yi gbibi tin shɛli gbana, a ku tooi zaŋ li chaŋ tin shɛli n-ti tum tuma. Dinzuɣu thank you very much zaɣ yino kam eeh ni opportunity ka wula ka a bi chaŋ Germany ti tumdi tuma ka wula ka a bi chaŋ ti zaŋ a gbaŋ maa tum nimaani? A ni tooi chaŋ Germany, a ni tooi chaŋ zaŋ a gbaŋ maa n-chaŋ. Germany, UA, France, Spain, amaa a waan ya bee a tuui Yesu maa, di ku tooi tum tuma nimaani. Di zuɣu a yi ni tooi niŋ binshɛɣu din ka yɛn yɛla ŋɔ, a yi zaŋ a gbaŋ waan yia bee two years bee five years n-yi Italy n-chaŋ Germany, tɔ! Naɣila a suhili Naawuni ka a nya gbansabili tuma, black job. n tumda ehe imma ka di nyɛ so gbaŋ ka a mali tumda ka yɔr o bee a'a eh, Naawuni yɔmi ka a nyɛ tuun shɛli ka tumda ka bɛ yɔr li zaŋdi niŋdi a nuu ni directly ehe lala nyɛla ka ŋun gba zaa be Germany ka mali a gba zaa o dila tim ka bi tooi one year bee two years bee three years o gba zaa ku tooi zaŋla a gbaŋ maa n kana Italy bee Malta bee n chaŋ tin shɛli n ti mali li tumdi tuma ayi o gba zaa o ku tooi Ɛhɛɛn! Di yi nyɛla o gba zaa tiŋ maa ni noo o ni tooi mali li tumdi tuma, amaa o gba zaa ku tooi zaŋ zaŋ kuli chaŋ Italy bee o yɛn yɛli maliya Germany two years bee maliya Germany four years zuɣu di zuɣu chaɣu zaŋ zaŋ chaŋ Belgium bee chaɣu zaŋ zaŋ chaŋ tiŋ yaaka zaa nti tum tuma ayi o gba zaa o ni tooi zaŋ zaŋ go amaa adada EU countries maa puuni o ka right ni o zaŋ zaŋ tum tuma nimaani o ni naai chaŋ nimaani gba ti tumdi tuun shɛli Gbansabila tuma ka o tumda. Dinzuɣu di gba zaa ni nyɛ shɛm m-bala maa. Dinzuɣu ti suhiri Naawuni din dee niŋ din dee niŋ ka bɔhisi bi kana. Dama ti next topic ka ti baŋ ti ni yɛn zaŋ yɛltɔɣa shɛli zaŋ sɔŋ na. Bɔhisi mi yi kana di nyaaŋa ti ni baŋ ti ni yɛn niŋ shɛm n-lan labisila bɔhisi ŋɔ maa. Dinzuɣu n ni yɛn yɛla shɛm n-yuli m-bɔri Mister President on social media. Ni yɛn suhi mi n gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira m bi tiri so visa m bi niŋdi visa tiri so amaa platform maa puuni opportunity ni kana ka di mali amala di nuu baŋsim bee di baŋsim ka a grapple miri ka a ti pa ti luusi any opportunity silimiin tiŋa di viɛli pam so ka nyaɣisi pam ɛhɛɛ di zuɣu a gba yi kpaŋ a maŋa a ni diri nyɔri salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.